Wel Jim, iechyd da. Iechyd da. Ni, ni wedi yfed rhyw dreian o'r peint.
iechyd da. Diolch yn fawr i chi am ddod ato ni. Chi, chi wedi bod yn cyrraedd hibo Browns uh, trwy pnawr yn cael eich ffilmo chi'n gweithio i gyne? Do, wel nawr te, uh, wy'n credu mae'r hynna oedd y golygfeidd gorau yn, uh, yn yr holl ffilm, yn dyfe, achos uh, fydda i'n ennill uh, Ym mharch nawr 'to, 'da rai pobl. Wel sori fe- Ie.
Sori am dynnu chi mewn i le fel 'yn. Chi wedi bod yn ffilmo ar gyfer pethe yym heddi. Do. A ni jyst wedi manteisio ar y cyfle i i ga'l sgwrs sydyn ar gyfer pethe pum munud. Yym. Esboniwch, 'ych chi nôl yn Nhal Acharn? bron dros hanner canrif ers ers i chi fod 'ma gynta' yn yn perfformio yn The Milk Wood.
Do, 1958 yn The Milk Wood am y tro cynta', pum mlynedd ar ôl marw Dylan. Hmm. A o'dd y rhan fwya' o'r cast yn dod o'r sir, o'dd Gwyndy Evans yn ddramodydd ag yn gynhyrchydd yym amlwg iawn yn y sir yy wrthi yn castio ac yn cynhyrchu. ac am ryw reswm ges i ran y llais gynta. Felly o'ch chi'n twmlo dim ond gesoch chi wahoddiad wedyn, ch'mod, i berfformio'r y prif lais yy yma yn Nhalachar, no bobman, fel 'ych chi'n gweud, newydd newydd farw oedd Dylan Thomas, ch'mod... Ie, ie. ...fydde 'na ffrindie iddo fe, fydde 'na, ch'mod, yn 'i bentre fe, o'dd o'dd 'i'n fraint fowr. O'dd. Oedd hi yn, ac yn gyfrifoldeb mawr yndyfe fe, a fues i'n gofidio, golles i gwrs sawl gwaith, ond oedd 'na dderbyniad cyffrous iawn.
Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, ar ddechrau'r chwedegau, dyma Jim yn cyfieithu'r ddrama i'r Gymraeg, trosiad a gafodd dderbyniad gwych. Ond fe barodd llinell gyntaf eiconig y ddrama ben tost iddo fe o'r dechrau.
To begin at the beginning. Wff. Ble o'n i'n mynd i agor i? Wedodd rhyw ogleddwr wrtha i, gogleddwr cofia. Ie, ie, wel ma' ma' nhw'n gallu gweud pethe call weithie. Odi.
Pam wyt ti wedi... Pam na fyddet ti wedi defnyddio, a o'n i'n defnyddio nyfodieth yn hunan drwy'r ddrama, pam na fyddet ti'n defnyddio ymadrodd start ti yn dy dyfodieth? Beth yw honno? Yy hwnnw. Dechre Yn y dechre'n deg. Diolch yn fowr wedes i wrth yr gogleddwr 'ma. Mae e'n ffrind mowr i fi. Pwy, pwy, pwy? Ynyr Williams oedd e gyda llaw. Ie, ie, ie.
Cynhyrchydd Pobol y Cwm ar hyn o bryd. Mm. A oedd e'n mm. Coleg y Drindod. Ie. O'dd e'n Coleg y Drindod. Pan o'n i yno ar y staff. Hmm. Beth bynnag. Reit, yn y dechre'n deg defnyddies i. Ma' fi wedyn yn cael sgwrs â Walford Davies, fe sydd â'r golygiad diffiniol o yn dymil gwd yn Saesneg. Ges i sgwrs yn naturiol gyda Walford Davies, a Walford ddim yn lico'r dechre'n deg 'ma, chware teg 'da fe, iawn. Uh, a feddyliais i wedi mae rhaid i fi fynd mwy llythrenol nawr te. Gan ddechrau yn y dechrau. Iawn? A na beth oedd y cyfeithiad newydd? A na beth oedd y cyfeithiad newydd nawr? Ac yn yn rhaglen ni, na beth sy'n gyda ni? Ie, yn gwmwys. Yn gwmwys. Y rhaglen, y rhaglen o'r pethau sydd wedi mynd bas, mae gyda ni Rhys Parry yn darllen yn arbennig. Ie. Gan ddechrau yn y dechrau.
A mae fe'n gweud, gan ddechrau yn y dechrau. Nawr mae Ian Rowlands yn yn holi i ar eich rhaglen chi. A mae fe'n gweud, pam wyt ti wedi gollwng yr ymadrodd pert na oedd 'da ti? Sôn am y dechrau'n deg! Ie, wedes i, wrth fy nhunan bach, heb gyfadde iddo fe ar y pryd. Falle bod rhywbeth 'da ti, Ian. A es i ddechrau meddwl, a true look, oedd, oedd, oedd y testun ddim wedi mynd i'r wasg. A fe ddilies i, hei, mae modd cael llinell o gynghanedd fan hyn wrth gyfuno y ddou beth. Gan ddechrau yn y dechrau'n deg. Odi hwnna'n mynd i bleso pawb? Sa i'n gwybod, na falle na, ond mae'n ymhleso i. Wel, a dyna'r job cyntaf. Gan ddechrau yn y dechrau'n deg. Wi mor falch o hwnna. A fe, wrth gwrs, iddo fe mae'r diolch i'r awdur gwreiddiol 'na. Wi'n credu bod yna ffrlyth